کتێبی کچانی بەیبوون، نووسین، هێلین خەلیل بابەت، هاندان، خوێندنەوە، کەنار نەوزاد پێشەکی، بەناوی خودای مەزن، سوپاس و ستایش بۆ میهرەبانی و ڕزق و ڕۆزیەکانی، سوپاسگوزاری پەروەرێنم کە دەرفەتی دام جارێکی تر دەستکەمەوە بە نووسین و ئەوەی لە ناخ و دڵ و مێشکمدایە دایڕێژم، دڵشادم کە جاری پێشوو لە کتێبی گوفتار شیرین بە. بە کۆمەڵێ نامەی جوان بۆم هات کە هانیان دام زیاتر خولای نووسین بم، لەگەڵ ئەوەی یەکەم جار بوو بنووسم، بەڵام توانیم دنیایەک بابەتی جوان بخەمە ڕوو کە دەمێک بوو وەک ئەندێشە لە ناو ئاوەزما گوزەری دەکرد. نووسین هەستێکی تەواو جیاوازە کە هیچ کات ئەو هەستە پڕچێژەم نەچەشتووە، هەست بە بوونی خۆم دەکەم. لە هەمووی تایبەت ئەوەیە شانازی دەکەم بە خۆم کە بوومەتە هۆی سوود گەیاندن و ئارامی بۆ چەندەها کەس. ئەو نامیلکە بچووکە دەمەوێت هەندێک بابەتی هەستیار بخەمە ڕوو بۆیەش ناوم نا کچانی بێگوم کچکە بێگوم گوڵێکی نازدار و پڕ خۆشە کە پشت بەخۆی دەبەستێ لە گەشەکردندا چاوەڕێی هیچ کەس ناکات هەبێت خزمەتی بکات بەڵکو سەربەرزانە جوانی خۆی دەردەخات کچانی ئێمەش دەبێت وەک ئەو بێگونە بن سەربەرز بژین شەرم لە مێینەبوونی خۆیان نەکەن چاوەڕێی ئەوە نەکەن کاتێک بێتون کەسێک دەستیان بگرێت و لەسەر زەوی بەرزیان بکاتەوە

وای دەبینم ئاوا زیاتر دەتوانم پەیامەکان بگەینم ڕێکخەکانی خۆی نەر وای نیان لێکردم زیاتر لەوە پێش بچم زۆر سپاسی پشتگیری هەموو لایەک دەکەم بۆ بوونی هەر ڕێکخی پێشنیارێک دەتوان لە ڕێگەی ئەکاونتەکەی خۆم لە ئینستاگرام پەیوەندیم پێوە بکەن هێلین داش خەلیل دۆت یەکی سێی 2020 هەولێر پەروەردگار جیهانێکی فەراهەم کردووە لە هەموو شتێک کە گرنگ و پەیوەستن بە ئادەمیزاد و زیندەوەر بەڵام مرۆڤی لە پێگەیەکی بەرزدانەوە بۆیە مەزنترین دوورسرا لە لای ئیلاهی مرۆڤە گەر بێت و بچەنچەکەی لە بەرامبەر ئاوێنەدا بنێت بە کەمال و جەمالی خۆی گەورەی بێسنوور ئەو زاتە پیرۆزەت بۆ دەردەکەوێت سەیری چاوانی خەکە لە هەر کەسێکدا جۆرێکی نەخشاندووە

مام و خاڵمانی کە هەمیشە وەک پەروین بوونە بۆ ئێمە هەمیشە لە پشتکچێکی بەهێز باوکێکە بووە بۆی هیچ کات لەگەڵ ئەوە دانیمە هەموو پیاوێک بە خراپ سیر بکرێ چکە کاتێ میهرەبانی باوکم دەبینم ئیتر وای نابینم هیچ پیاوێکی خراپ بوونی هەبێ هەر لە توخمی پیاو خودا ئافرەتی خوقاندووە کە خودا لە ئاسمانەکەی خۆی پیرۆزی کردووە پێگەی بەرزی داوەتێ چکە دەبێتە دایک هەر بۆیش بەهشتی خستە ژێر قاچەکانی بۆی هیچ کات گەلەی لە کچبوونی خۆت مەکە ئەزیزم پێغمبەری نازدار درودی خوای لێبێ دەفەرموێ ڕقتان لە کچان نەبێتەوە بەڕاستی ئەوان ئارام بەخش و خەم ڕەوێن و گرانبەهان بیهێنە بەرچاوی خۆت ئەو ڕۆژەی لەدایک بووی باوکو دایکت چەندە کەیف خۆش بوو لە بەهاتنە دنیا چەند دڵ و فرمێسکی شادیان ڕشتووە چەند لە شکرانە بژێوی مێهرە ئیلاهیان کردووە باوکەکان هەست بە باوکایەتی ناکەن تا ئەو کاتێ نەبنە باوکی کچێ کچبوون چەندە هەستێکی بۆ شانازی بوونە لە کاتێکا دەبێتە دروستکەری خێزانێکی نازدار و پڕ لە خۆشبەختی دەبێتە هێلانی ئارامی پیاوێک دەبێتە گوڵزاری ماڵێکی پڕ لە مەحەبەت، دەبێتە ساڕێژی بەینەکانی تەنهایی، دەبێتە دایکی چەند منداڵێکی نازدار، مەگەر ئێستەش دەتەوێ گلەی لە کچبوونی خۆت بکەی؟ تۆ کچی، تاجی شانازی بخەرە سەرت، سەرت بەرز بکەرەو شانازی بە بوونی خۆت بکە. نەعمەتی بە کچبوون. کچان مەحبوبی باوک و گۆپاڵی دایکانن، کە هەر لە گەڵ دایکی دێن و خێر و خۆشەویست و ڕێزی دەهێنن. کچانی بەیبوون ئاسا تاجی شانازیان خستۆتە سەر، کە لە هەموو بارودۆخێ پاڵپشتی دایک و باوکیانن، لە هەبوون و نەبوون، لە خۆشی و ناخۆشی، لە گریان و پێکەنین هاوبەشی دەکەن. هەمیشە هەوڵی ئەوە دەدن ببنە مایەی سەربەرزی بۆ خێزانەکانیان، وەک شەکراوی هەنگوینن بۆ براکانیان. هیچ ماڵێ لێوان نابێ لە شادی، مەگەر کچێ هۆکاری شادێکەی نەبێ. ئافرەت بوون شتێکی پیرۆزە کە خوداوای کردۆ پیتێکی بەرزی هەبێ لەم جیهانە بەڵام بەداخەوە هەندێک لە ئافرەتان هەر خۆیان وایان کردو ئەو شکۆی لەدەست بدەن نرخی ئەو نعمەتە نازان کە خودا پێیداون هەر کاتێ ئافرەت شەهامەتی خۆی خستە ژێر قاچەکان و هەر ئەو کاتە لە مێنەبوون و دەردەنگی هەر وەک ئەڤینی جوان نووس دەفەرموو کیژۆڵی نەشمیلانە

چکون ئەستێرەیەکی پرشنگداری ئاسمانی تاریکە کە لە بەرزای دەدرەوشێتەوە چەند دەچوێنە ئەو کچانەی کە بێگونە ئاسا جوانێکی دڕفێنیان هەیە و کاتێک تێر بوونی پێی دەبێ بۆی بچێنێتەوە ئەو ئازادیە کە کچان بەخۆی لێی تێگەشتوون وەک دەبینین ئازادی بوون لەناو ئێمی کچاندا بە جۆرێک تر لێکدانەوە بۆ کراوە

ئازادی واتە بتوانین ئەو ئاڵقەوەی خەڵدا بە هێزانەی وتار پێشکەش بکەین ئەو کاتی ئەوەت کردە کە خولیاتە ئەو کاتی ڕێگریش تێکت لێ نەکرێت کە هیوای داهاتووتە ئەو کاتە ئازادی دەبینی ئەو کاتە دەزانی ئازادی چەندە جوان و بێخۆشە هەر وەک ژان ژان ڕۆسۆ دەڵێت ئازادی بەو مانایە نییە کە مرۆڤ هەرچی پێ خۆش بوو بیکات بەڵکو بەو مانایە دێن مرۆڤ بۆ ئەو کارەی پێی خۆش نیە ناچار نەکرێ بە ئەنجامدانی. کچان لە سەردەمی جاهیلیەتدا مافی ژیانکردنیان نەبوو، هەر بۆیەش لەگەڵ دایکبوونیان و خێزانەکانیان هەستیان بە دروستبوونی پەڵەیەکی شەرمەزاری کە دەکرد بەسەر ناوبانگیان و وەک ئەوەی کچ ڕزگاری خودا نەبێت، ئەو حەز و خولەی کە کچ لە ناخی پەروەردەی کرد لەگەڵ خۆی دەیبردە ژێر گوڵ و ژیانی بە زیندەبەچاڵکردن کۆتای پێدەهێنرا. لەگەڵ هاتنی ئیسلام ئەو دیاردە قێزەونە بندڕکرا و ژیان بۆ ئافرەت گەڕاوە ڕێز و شکۆی خوا پاڵناوی ئافرەت ئازادی هەر ئەوەیە کە بتوانی شان بە شانی پیاوان کار بکەی شەرم لەوە نەکەی کە بە مێی نەبوون لە دایک بووی هەر بۆیە و ئازادی کە ئێستا دەبینرێت زۆر دوورە لە ناوی ئازادی وەک شوپن هاوەرتەوت ئازادی زۆر وەک خواردنی دەرمانی زۆر وایە لە کاتێکا دەرمان بۆ چارەسەرە بەڵام ئەگەر زۆر دەرخوازی نەخۆشی بدەیت دەیکوژێت گرنگی مەدە بە قسەی ئەوانەی کە دەیان و ئازادیت بە شێوکی هەڵە تێبگەێنن تۆ تەنها لە سنووری ئەو ئازادی ڕەهایە بمێنەوە کە پێویستە بۆت ئەوانەی دەیانێ بە حکومدان بەسەر جلەکان تۆ ئازادیت هەڵسەنگێنن وەک ئەوەی ئازادی ڕووتت لێ قەدەغە کرابێت هیچترین حکومدانە مەهێڵە قسەی هیچ کەس کارت پێ بکات ئەو ئازادی لەلایەن خێزانەکەی خۆ پێدراوە بەلایەنی خراپ نەیقۆزەوە کچبوونی خۆت مەشێوێنە ئەو ناوە جوانەی کە خراوەتە پاڵ دنیای جوانی لە خۆی گرتووە تۆ کچی کچی بەیبوون جوانی ئافرەت لەو جنانەدا نییە کە لەبەریان دەکات ئەو شێوازە دەرکەوتنی هەیانە یان ئەو شێوە قژداهێنانی هەیەتی جوانی ئافرەت لە چاوەکانی دەبینرێت لەبەر ئەوەی دەرگای جوان ناو دڵیەتی لەبەر ئەوەی ئەو دەریا چون ناو دڵیەتی ئەو شوێنی خۆشەویستی لە نیشتەجێە جوانی ڕاستەقینە لە ئافرەتە لە ڕۆحی داڕەنگ دەداتەوە جوانی ئافر لەو گرنگی پێدانە کە بە خۆشەویستی و دەیبەخشێت لەو سۆزەی کە نیشانی دەدات جوانی ئافرەت تەنها زیاد دەکات و گەشە دەکات لە تێپەڕبوونی ساڵەکان ئەندری هەبۆری کچانی بەیبوناسە، گوڵە بەیبون گوڵێکی خۆڕسکە کە لە تیرە تێکەڵاوەکان لە ناو سەوزایی دەڕوێت، بەرزەکەی دەگاتە سی سانتیم، بۆنێکی خۆشی وەک بۆنی سێو کە شیفایە بۆ چەندین نەخۆشی و بۆ بواری جوانکاریش بەکاردێت کە ساڵانە لە وەرزی بەهاردا گەشە دەکات و جوانی بە سروشت دەبەخشێت، زۆرانێکی لە ئێمە عاشق بە جوانەکەی خۆی کردووە. کچانی بەیبوون لە هەموو بارودۆخی سەر بەرز دەمێننەوە، بە هێزانە بەرزە سەختەکانی ژیان سەر دەکەون. کچان ئەو دروستکراون کە جوانی بە ژیان و بوون دەبەخشن. فریشتە ئاساکان لە بەرگی ئەو کچانەدان کە هەمیشە باش بوون خۆی ژیانیان بووە. مەگەر هیوای کچێکی بەیبوون چییە؟ تەنها چەند وەڵامێکی سادە گرنگی پێ بدرێت، سۆز و میهرەبانی دایک و باوکی وەک پەرژین بێ بە گەورەیەوە. تەنها بیر لە دڵی پیاوەک ئارام ئازاد دەڵێ، ئافرەت دڵێکی دەوێت وەک تابووت بێت، جگە لە خۆی، جێگەی هیچ ئاگرێکی تری تێدا نەبێتەوە، هێز لە بەیبوونەوە، کاک تەنۆک میدەریای ڕەش بێ هیوا بوو، هەموو دەورەکانی خۆشبەختیت بە ڕوودا داخراون، خۆ لە بیر مەکە، میهر و سۆزی ئیلاهی بێ سنوورە، سەراباسا مەڕوانە هیوا، ئەو هێز و توانەیە لە تۆدا هەیە بهێڵێ بێتە بوون، ئەو هیوا خولیایانە کە لە ناخدا باڵیان کێشاوە مەهێڵە بە بەردەوامی. چۆن تاو ببن بە سڕاب؟ هێزی تۆ دەتوانێ کەونێک بژێنێتەوە لە گێژاوی تارێکی و بێهیوایی وەئاگا وەرە تۆ کچی کە لە زۆر جەنگدا هاوشانی پیاو جەنگاوی تۆ کچی کە هێز و توانای تۆ هیچ جیاوازێکی نیە لەگەڵ پیاوەکاندا بەی بۆ ناسا هێزی تێ بێ سنورە سۆفیا لۆرین دەڵێ هیچ شتێ بەقەد ئەوە ئافرەت جوان ناکا کە خۆی باوەڕی وابێ کە جوانە درەختی تەمەن هەر ڕۆژێ گەڵایەک دەوەرێت. لە پایزدا خەزانێک باوەشی پێدا دەکات و جوانەکەی گوم دەکات، دیسان لە بەهاردا سروشت بەرگی سەوز دادەپۆشێت و ژیان دەبوژێتەوە. ئەگەر هێز و توانای ئێمە بەشی ئەوە نەکات لە پاش هەر شکستێ دیسان هەڵسینەوە، ئاخۆ دەبێت چ بگوزەرێ؟ بەهێزەکان ئەوانەن لە دوای هەر بیابانێکی وشک هەڵاتوو و مەیلی دووبارە ژیانەوە و سەوزبوون لە دەروونیانا دەخوڵقێ. با هێز لەو کچە بەیبوون و پەپوولە ئاسا فێربین کە هەر لەگەڵ لەدایکبوونیەوە لەگەڵ نەخۆشیەک جەنگاوە چاوەکانی لەگەڵ دونیادا ئازار و غوربەت هەڵهێناوە ئەو دایکە چەندە زەحمەتی کێشاوە چەند دڵۆپی فرمێسکی ناڕەحەتی ڕشتووە کاتێ بەبەرچاوی خۆیەوە ڕۆڵەکەی بۆتە بوکەڵەی ژێر دەستی دکتۆرەکان وەرزی تەمەن لە درێژیدا، بەرەنگاربوونەوە دژ بە نەخۆشی جەنگان لەگەڵ ئازار ئەو کچەی گەیاندە سەرکەوتن. ڕازی تەمەن 25 ساڵان، ئەو کچە تووشبووی نەخۆشی تالاسیمیایە کە چەندین هیوا و داهاتووی پەرژینبار ژیانی لا جوان کردووە. ئەو کچە پەپوول باڵنەخشاوەی کە لە هەموو چەکەکانی تەمەنی بۆ جارێکیش بێ هیوایی چۆکی پێ نەداوە، لەگەڵ ئەوەی چەندین لە هاوڕێکانی لەدەستدا کە هەمان نەخۆشی ئەویان هەبووە، بەڵام بۆ جارێکیش سکاڵای لە نەخۆشی خۆی نەکردووە لە بەرامبەر پەروەردگاری گەردوون هەمیشە سوپاسگوزاری موحیبەتی ئیلاهی کردووە کە یەکێک بووە لە خۆشەویستانی ئەو زاتە چونکە بەو جەنگە تاقی کردۆتەوە ڕازی لێوانلێو لە هێز بەهۆی سەختی نەخۆشیەکەیەوە چەند ساڵێک لە خوێندن دواکەوت بەڵام ئەو نەخۆشیە بڕستی لێ نەبڕی گڕوتینێکی بێسنوور ناخی تێنی بوو ڕەشەبای ڕۆژگار ڕازی بەرەو هەڵدێرێکی چاوەڕوان نەکراو برد بەر زەحمەتێکی تاقەت بڕوکێن توانی زۆر بەسەر بۆ توانە زانکۆ بەدەست بهێنێت ڕاست ئێستا دڵبەری زۆرێک لە قوتابیانی زانکۆی سەڵاحەدینە، ئەو دایکەی ژیانی لە پێناو دانا بوو ئیشەو زانایانی دەکا بۆ شکۆ و ئازایەتی ئەو ڕۆڵەیە و ڕاست قەرزی بەشێک لەو میهرو سۆزەی دایکی بە سەرکەوتن داوە فەلسەفە چەندە بە بەختی لە کاتی ڕاست خوێنەری بەشەکەیەتی هێز و توانا چەندە جوانە کاتێ بەرهەمەکەی دەبینی خەم و دڵتەنگی بارگەی پێچاو ئیتر لە بەرچاوم ون بوو چونکە جێگەی شک نەبن لە ژیانی ڕازدا کچەی بەیبوون ڕازی جوان تۆ نمونەی هێز و توانای خۆزگەی کچەکان کچەکان ئەو بوونەوەرە پڕ لە میهرەبانیان کە لە پشت هەزاران زەردەخەنە کە سەرێک دڵەکانیان تەنیون ئەو کاتی دڵەکان ئۆقرە ناگرن چاوەکان ناتوان پەڵۆکانیان لێ بنێن سۆز و ئەوینێک شت نابن لە نێو حەشاماتی ئەم گردونە تەنیایی دەبێتە میوانی ڕوحەکان کچەکان لەگەڵ هەبوونی دنیای گازار هێشتا وتنی من باشم وردی سەرزاریانە خۆزگەی کچەکان چەندە سادەیە هەر ئەوەی لایەن ئازیزانیانەوە فەرامۆش نەکرێن ئیدی تەواوی ژیانیان دەبێتە گوڵزار کچەکان لە باران دەچن نەرم نەرم لە بەخشینی عەشق پاک و بێخەوش لە مێهر و سۆزیان کچەکان بە دزییەوە نەسرین دەبارێنن لێوە هەڵقرچراوەکانیان بە زۆر دەهێن لە دزە خۆزگەی کچەکان بە زۆر دەگمەن بەلای ئەوە دەچێت کە سامانی دنیا هەمووی ملکییەوە بێت پێتەخەنێکی دایک و باوک و گرنگی پێدانەکانیان و میهرەبانی برا خۆزگە زۆرێک لە کچەکانە کچەکان مەشکێننەوە مەیان ڕوخێنن کچەکان مافی ژیان کردنیان هەیە بە گوفتاری ناپەسەند ئەو دڵە بچکۆلانەیان ئازار مەدەن کاڵفامانە ڕەخنە مەگرن لە شتانێک کە لە دەست ئێمەی بەندە نییە کچەکانتان خۆش بێ کچەکان باخچەیەک لە بێی بوون لەسەر ئازارەکانیان دەڕوێنن. خۆڕاگری و هێز ناتوانێ دڵانی پڕ لە هیوای کچەکان شلۆق بکات. ئەم دونیای کە تێیدا میوانین، ناکرێ هەمووی وکم و دەوران بکات کە ئێمە دەمانەوێت. مشتێ لە بەخششی سۆزی ئیلاهی جێگەی هەموو ئەو ئازارانە پڕ دەکاتەوە کە ڕۆچوونەتە گیان و دڵەوە. کچەکان هەمیشە و هەمیشە سەربەرز ماونەتەوە. لە دوای هەزاران شکست و ناڕەحەتی، تەسلیم نەبوونە. هەڵسانەوە و پیشەی ئێمەی کچانی پڕ لوتف و شەرمەزارکردنی ئێمە شوستی بوو. ئێمەین کچانی بەیبۆن. مەولانەی دڵان دەفەرموێت، دڵنیا بە ڕۆژگارێ دێت هەر ئەو ئازارەت دەبێتە مەرهەمێک بۆت. ڕەوەڵ جەمال دەڵێ، هیچ مرۆڤێ بێ ئازار نایەتە سەر ئەم گۆی زەویە. مرۆڤ هەیە لە ئازار ڕادەکات تا خۆی لێ ون دەکات. مرۆڤ هەیە بکوژی ئازارە. مرۆڤ هەیە لەگەڵ ئازار ڕادێ. مرۆڤ هەیە تا کۆتایی تەمەنی ئازار هەموو ڕۆژێکی پڕ دەکات لە وردە مردن مەبە بە بخۆرێکی باش ئازار لەگەڵ خۆتدا مشتێ هیوا هەڵدە تا ڕۆخی شادترین مرۆڤی دنیا بچۆ بەیانیان بە سەمای پپولەکان دڵ خۆش بکات لە کاتی شەودا هاتنیش ئەستێرەکان ڕابمێنە و دەکرێ پرشنگی ئەوان شەوێک لە ئاسمانەکان ون ببێت. وەک مندوویەک لە سیما و ڕوخساری تۆدا بدۆزێتەوە سەربەرگیای بۆ خۆکەنە تا هەنگاوی لەرزۆکت دەگاتە ئەو سەری خولە ئاواتەکانت با ئێمەی کەچ ببینە کانگای هیوا و بەخششی عاشق با ببین بە یەکێک لەوانەی کە لە تاریکترین شەودا چران لە ساردترین شەوە زەنگی زستاندا گەرمی سووڕ و میهرەبانین هیوای ساتە دژوارەکانی ئەو زەمەنە پڕ سەختەین هاوڕێی ڕۆحە ماندووەکانن با دڵێکی سپی ڕۆژگارە ڕەشەکان بین چەپکێ بەیبوونی نێو خەزانی تەمەن بین دەمینداری دڵە سمستەکانی تاریکی هی بوون و بەرامەی بەیبوون بڕشێنن بەسەر تاوی دڵەکاندا تاقیگە بین لە میهرەبانی خەرمانێک بین لە گوڵزاری موحیببەت وەک پەڕەی گوڵ ناسک ناسک هێمنانە وەک پەپولەی باڵەفڕە تۆی هیوا و خۆڕاکەی بچێن نێو دڵەکاندا یادی ئیلاهی ئاوێتی ڕوحەکان بکەین بەهەشتێک بخوڵقێنین کە هیچ کەس مەیلی ڕۆشتنی نەکات فرمێسکی سیانزە ساڵان کە بە تابلۆکی ڕەش و تاریک چاوەکانی بە دنیا هەڵهێنا، هاتنەبوونی ئەو کچە پاکە کەیفخۆشییەکی بێسنووری بە دایک و باوکی بەخشی، بەڵام بەداخەوە پاش یەک هەفتە دەرکەوت کچەکەیان نابینایە و هیچ کات ناتوانێت ببینێت. بەڵام خێزانەکەی فرمێسک نەوەستان لە سەردانیکردنی دکتۆرەکان، تەنها بۆ ئەوەی هیوایەک هەبێت. بەداخەوە هەموو کات بە دڵێکی پڕ لە حەسرەت و ڕووخسارێکی ماتەوە دەگەڕانەوە ماڵەوە. ساڵان هات و ساڵان ڕۆشت ئەو کچە خنجیلانەی گەشەی کرد و زمانی بە قسە هات ئیتر دەیتوانی وشەکان دەربکات فرمێسک ئەوەندە خۆشەویست بوو لای دایک و باوکی ئەوەندە گرنگی پێدەدرا کە هیچ کات درکی بەوە نەکرد شتێک لەو کەمە هەستی بەوە نەکرد کە ئەو بێبەشە لە بینایی بێبەشە لە دیمەنی خۆرئاوابوون و باڵەشەقی باڵندەکان فرمێسک هیچ کات نەیتوانی ئەوە ببینێ کە لە پاش هەر بارانێکی بەڕێژ ناشڵ بەنگەکان لە ئاسمان دەدرەوشێنەوە. بێبەش بوو لە سیما و ڕوخساری دایک و باوکی، کەچی لە هەمبەرەوەشدا ئەو بە دەست لێدان دەیتوانی ڕەنگەکان بناسێتەوە. زۆر جاران دەیوت دایکە، هەرچیت بۆ کڕیم با ڕەنگی پەمەیی بێ. پەمەیی چەندە شەرمەزارە کە عاشقانی بگرە دەتوانن بە هەستە دەمارەکانی سەری پەنجە هەستی پێ بکەن و لە نێو تاوی ڕەنگەکان بیانناسنەوە. خۆزگە ئەم کچە پەپوولە ئاسایە لە خۆزگەی هەزاران کچی تر جیاواز بوو. وزەیەو تەنها هەبوونی بینایی بوون بۆ ئەوەی تەواوی ئەو شتە ببینێت کە بوونی هەیە ئەزیزم تۆ ئیتر سوپاسی یەزدان بکە کە لەو نیعمەتە بێبەش نیت سوپاسی میهر و سۆزی بێ سنووری ئیلاهی بکە کە وەک تاڤگەیەک دەڕژێت بەسەرماندا لەگەڵ هەموو نیزاکاندا سوپاسگوزاری دەرببڕە بۆ هەموو نیعمەتانی کە خاوەنی فرمێسک بۆ ڕۆژانێک دەبارێنێت کە زۆر لە نووری ئیلاهی و چرای ئیمان و تاریکی و بێئاگایی بەسەرت بردووە ئەو کاتانەی هیوا لە فەڕهەنگت دانابوو کۆچ و کەلێنت شک نەت بردوە کە رازی دڵتی لا باس کەی خودا تاکە گوێگرت بوە سوپاس گوزار بە کە سامانی روحت پاکیە ئاوێتە بونی دڵت خۆشەویستیە چەندە پڕ چێژ ئەو ساتانەی کە لەبەردەم میحرابی یەزدان دەستەکانت بەرز دەکەیتەوە داوای هەموو ئەو شتانەی لێ دەکەی کە دەتەوێت بێ ئەوەی ئەو داوای هیچ بەرامبەرێکت لێ بکا. خۆشەویستی ئیلاهی بێ بەرژەوەندیە. دەوڵەمەندترین هەست ئەوەیە کە بەندەیەکی ئەو زاتە پیرۆز و زێدە دەسەڵتدارەی کە هیچ کات پشتت لێ ناکات. ئافرەتێک بە دەوری کەعبە تەوافی دەکرد و بە قووڵ دەگریا، بە سۆزێکی بێ سنوور و دڵێکی شکاو بە دەم لە زاڵماڵانەوە فرمێسکی گەرمی دەڕشت. لێیان پرسی، پێت دەچێت کەسێکی زۆر ئازیزت لە دەست دابێ؟ گوتی، لەوە ئازیزتر من دڵی خۆمم لە دەست داوە، من مێڵی خۆشەویستەکەی خۆمم بە هۆی گوناه و تاوانەوە لە دەستم داوە. وەرگێڕاوە لە کتێبی نامە نوورینەکان. کاتێ لە سۆز و خۆشەویستی و یادی ئیلاهی دوور دەکەوینەوە، ئەو کات دەزانین بێ ئەوی چەندە زەلیلمان دەکات. چەندە بێ هیوا سەرگەردانمان دەکات، ژیان کردن دوور لە یادی ئیلاهی تاڵییەک دەبەخشێت کە هیچ کات ناتوانی شیرینیەکی بدۆزیەوە، با ئیتر ئەو ڕۆڵە بشکێنین، ئەوە بەبیر خۆمان بێنینەوە کە ئێمە لەو دونیایەدا نامۆین و ڕێبوارێکی شەکەتین، با یەکێک بین لە خۆشەویستانی پەروەردگار بە کلتوورکردنی خوێندنەوە. ئاوێتەبوون لەگەڵ دونیای کتێبدا یەکێکە لەو ڕەگەزێتە گرنگ و پڕ بەرهەمەیان کە مرۆڤ بەرەو لوتکەی ڕۆشنبیربوون و سەرکەوتن دەبات کە لەو ڕێگەیەوە تێڕوانینی بۆ ژیان و دەوروبەری باشتر دەکات خوێندنەوە ڕۆڵێکی گرنگی هەیە بۆ فراوانکردنی بیر و هزری تاکان چونکە خوێندنەوە هۆکارێکی کاریگەرە بۆ بەهێزکردنی توانای قسەکردن و گفتوگۆ و گەشە و بیر و هۆش و هەڵسوکەوتی مرۆڤ دەدات. هۆشیاری پێت دەبەخشێت و خۆراکێکە بۆ ڕۆح. کتێب ڕێگەی تاریکت بۆ چراخان دەکات، بۆ ئەوەی ژیانت بەر و ڕۆشن بکەی، خوێندنەوە بکە بە پیشەی هەمیشەیی. ستیل دەڵێت، خوێندنەوە وەرزشی هۆشە. کتێبەکان ئارامی دەبەخشن بە دەروون، مرۆڤ دوور دەخەن و لە توڕەبوون و بێ موڕاڵی کتێبەکان هەستی متمانە بەخۆبوون لە مرۆڤدا دروست دەکەن و چەشنە هاوڕێیتییەکت پێ دەبەخشن، لە گشت سات و بارودۆخێک تەنیات ناکەن. خوێندنەوە بەشێکی گرنگی ژیانە کە پێویستە کچان بیکەنە چرای فکر و کڵپە بە هزریان بدەن. کتێب فریادڕەسی ئەوانەیە کە کەشتی ژیانیان نوقمی بێهیوایی بووە. مەهران مودیری دەڵێت، خۆزگە کتێب خوێندنەوە مۆدێل بوایە، بزانە هەموومان دەستمان نەدەکرد بە خوێندنەوە، با خوێندنەوە بکەین بە کلتور لەناو کچاندا، ئەگەر تا ئێستا هیچ کتێبێکت نەخوێندووەتەوە، ئەوە لەو ساتەوە دەستپێبکە، هیچ کات درەنگ نییە بۆ دەستپێکردن، بۆ دەستپێکردن دەبێت بەرنامەت هەبێت تاوەکو هەم چێژ لە خوێندنەوەی ببینی هەم لێی سوودمەند بیت، باشترین خوێندنەوە ئەوەیە لەو بوارە بخوێنەوە کە دڵخوازتە ئەو بوارە هەڵبژێریت کە تێیدا ئاسوودەی، زنجیرەیەک لە کتێبی بەسوود دابنێ، ئەگەر ڕۆژانە یەک لاپەڕەشت بۆ بخوێنرێتەوە، لە کاتی خوێندنەوە هەوڵبدە هەموو فکر و هەستت لای کتێبەکە بێت. مێشکی خاڵ و دوور لە جەنجاڵی و هەژار و دادی. زۆران لە ئێمە کێشەی لە بیرچوونەوەیان هەیە. ڕێگەیەکی باش بۆ ئەوەی پوختی ئەو کتێبەت بیر نەچێت کە دەیخوێنیتەوە، لە پارچە کاغەزێکی بچووک ئەو ڕووداو و تانە بنووسە کە سەرنجت ڕادەکێشێ، یانیش ناوی کارەکتەرەکانی ناو کتێبەکە بنووسە بۆ ئەوەی هەم بیرت نەچێ و هەم بتوانی بۆ کەسێکی تر باس بکەی کە پرسیاری ناوەڕۆکی کتێبەکەت لێ دەکات. خوێندنەوە بۆ کچانی بێگوناساز زێدە پێویستە. زۆرێک لە کچان بۆشایەکی ڕۆحی لە ناخیاندا دروست بووە و پێویستیان بە قسەکەرێک هەیە بۆ ئەوەی لە شلۆقی مێشک و جەنجاڵی ڕۆح دەربازیان بکات. کتێبەکان مرۆڤگەلێکی کارامە و لێزانیان دروست کردووە کە بوونەتە پێشەنگ بۆ ئێمە. هەر کتێبێک گوزەرێکە بە نێو جیهاندا. داردین دەڵێ، تۆ لە ماڵی خۆتدایت و بە خوێندنی کتێب گوزەری جیهان دەکەیت. لە یەکێک لە نووسراوە هەڵکوتراوەکانی سەر دیواری فیرعەونە میسرەکان نووسراوە، گوڵەکەم، وا لێت دەکەم کە چۆن دایکت خۆش دەوێت، ئاواش کتێبت خۆش بوێت. دەتوانی خۆت بگۆری بۆ بەرەو پێش بردنی ڕوح و ئاوەزت دەتوانی گۆڕانکاری لە زۆر شتدا بکەی با ئیتر کچەکان واز لەو وشەیە بهێنن کە دەڵێن ئیتر فێر بوومە یان ئەوە سروشتی منە هیچ بیانوو و جێگەی قبوڵکردن نییە گەردن پڕ پڕە لە بەرزی و نشێوی ئیتر واز بێنە لە لۆمەکردنی دەوروبەر گلەی ئەوە مەکە بۆچی کەسانی تر وەک ئەوە هەڵسوکەوتت لەگەڵ ناکەن کە تۆ دەتەوێ کچانی خۆڕاگر پڕ لە وزە پێش ئەوەی ڕاپۆرتێک لە گلەیی و ناڕەزاییکردن لە ژیان دابڕژن، هەوڵی گۆڕانکاری لە خۆیان دەدەن. کچانی فریشتەئاسا، دونیا وەک ئەوە ناگوزەرێت کە تۆ دەتەوێت، بەڵکو تۆ هەوڵی خۆگونجاندن بدە لەگەڵ زەحمەتێکان، تا سەربڵێ لە نەفرەتکردن. ئاسۆ ڕوون بڕوانە و هەوڵی چارەسەری تەواوی ئەوانە بدە کە ڕێگرن لەوەی دەست بە گۆڕان بکەیت. لیندا برینگساید دەڵێ، گەرچی ژیان ئەمباری غەم و ئازارە، بەڵام ڕێگە لە خۆشی و شادمانیش بێبەری نییە. ئەگەر دونیای خۆتدا ڕووخاو بینی، پارچە ساغەکانی هەڵبگرە و درێژە بە ڕێگاکەت بدە، چونکە لە کۆتاییدا ئاواتەکانت بەدی دێن. لە یادت بێت، کە لە کۆتاییدا هەر ئەو بەرز و نزمیانەن هاوسەنگی بەیەکدی دەبەخشن. ڕێگە بدە فرمێسکەکانت بێن با خونچەی بزە لەسەر لێوت بشکوێت، بەڵام ملکەچبوون هەرگیز، هەرگیز. لە یادت بێ کە لە تۆدا وزەیەک هەیە کە مزگێنیدەری هاتنەدیی خەونەکانتە، تەنانەت ئەو کاتەی کە زۆر دوور دیارن. هەستی بوون بە دایکایەتی، کاتێ بە مێینەبوون لە دایک بووی، زۆر شتی جوان و پڕ لە لوتفی ئیلاهی چاوەڕێت دەکات، لە دایکبوونی تۆ نیعمەت بوون و شکور دەبەخشێت بە دایک و باوکت، لە بەرامبەر قسەیەکی ناخۆشی دایک کاردانەوەی توند و شکێنەر مەنوێنە، ئەو دایکەی نۆ مانگ تۆ لە سکتدا هەڵدەگرێت، ئەو خوانەی دەیخوات لەگەڵ تۆ هاوبەشی پێ دەکات، ئەو دایکەی شەوانەی تا بەیانی ئازار ناهێڵی خەو میوانی چاوەکانی بێت، جوڵەی تۆ تاقەت و ئارامی لێ دەشێوێنێت، تەنها بۆ ئەوەی تۆ بە سەلامەتی بێنێتە دونیا. بەڵکی دنیای ئازار دەدەت ئەو کاتەی لە ڕۆحی دایکە جادەبیتەوە دێتە دنیاوە دایکت فینەکە گەرمەکان و سیمای تۆ ئازار بیر دەباتەوە هەرچی بکەیت ناتوانێت قەرەبووی ئازار یەک شەی بدەیتەوە تۆی کچ تۆی کچ کاتێ دەبێت ئەو قۆناخی کە خێزانێک بنیاد بنێت ئەو ساتی منداڵێک لەناو ڕۆحتدا دەخڵقێت چۆ ڕۆژەکانت پڕ دەکات لە ئازار ئەو کاتی هەستی دایکایەتی بوون دەچێژی، وەک شانۆیەک ئەو کاتانەت دێتە بەر چاوان کە چەندە بێ نێمەت گرت کردووە بەرامبەر دایک ئینجا باوک. ئەو کاتە زۆر درەنگ دەبێت بۆ داوای لێخۆش بوون. کاتێک کچەکەی خۆت گرتە باوەش، هەستت بە لێدانی تڕ بەی دڵە پشوویەکەی کرد، بیرت دەکەوێت تۆ دایکت بە هەمان ئەندازە خۆشی ویستووی. ئەو کاتەی لەگەڵ کچەکەتدا دەبێتە دەنگە دەنگت بۆ هۆی ڕەفتارێکی ناشرینی، تەنها بۆ ئەوەی دووری بخەیتەوە لە خراپە و ڕێگای هەڵە، بیری خۆتی بخەرەوە دایکت.